At least sixty pipo don die afta fire scata one shopping centre for Kut, Iraq on Wednesday night. Officials tok say di place, wey just open five days ago, catch serious fire but dem don finally control am, and Israeli army don first drop statement about di strike wey hit Catholic church for Gaza. Na small for today tori be dat. Dis na Pidgin Tori Global, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija Pidgin. If e dey happen for world, We go dey run am here the way you sabi am. Oya make we enter the gist proper. Remember to like and subscribe make you no miss hottest tori wey dey happen for world. Israeli army fighters wey dey thief am and sell for black market with price wey plenty Gaza pipo no fit afford. Syrian interim president Ahmed al-Sharaa don talk say to protect Druze citizens na im be top priority afta israel threaten to destroy syria military for say dem attack di minority group for soueda province dis na shara first time to tok for tv since israel bomb damascus on wednesday im also warn say syria no dey fear fight goment troops don begin comot for soueda under ceasefire wey dem agree wit druze leaders But nobody sure if di peace go last, since Sunday, more dan three hundred and fifty pipo don die for di fight between Druze militias and Boudin tribes. Since Shara enta power, e don always tok say Syria no get strength to fight wit Israel for now, say di kontri get plenty wahala already, plenty Druze pipo no trust Shara becos of im jihadist background. Taipei, di capital of Taiwan, shut down completely on Thursday as dem do one massive civil defence drill against possible attack for China. Siren blow everywhere, pipo run enta shelter and traffic just jam. Dem also do evacuation and casualty drills. Di exercise join bodi wit Taiwan biggest war games wey dem call Hankuang. China still dey claim say Taiwan na part of dem and dem neva rule out say dem fit use force to take am back. Dis week own drill, wey dem call Urban Resilience, na one of many wey Taiwan don dey do to prepare pipo for attack and make dem ready. Even though us don warn say President Xi fit order invasion by twenty twenty seven, many Taiwanese no too believe say China go really attack. One poll from INDSR last year show say over sixty percent no think say China go invade within five years. Still, Taiwan government dey invest heavy put for defence. Dis year, dem use over twenty two thousand soldiers 50 percent pass last year do land sea and air drills new weapons from us like himas missile systems stinger and hellfire missiles plus taiwan made rockets all show face Heavy rain wey start for Wednesday don kill at least 63 pipo for Punjab province, Pakistan and injure anoda 290 pipo According to wetin National Disaster Management Authority tok, dem say most of di pipo die as building fall on top dem, while odas drown or shock wit electric wire. Rawalpindi, wey near capital Islamabad, don declare Thursday public holiday make pipo stay house. Dem also tell pipo wey dey live near river make dem comot as water don dey rise. Dis monsoon begin for June end, Almost one hundred and eighty pipo don die for di whole kontri and plenty of dem na children. Many express road for Punjab don close, flights cancel or delay. For Shakwa, dem say four hundred millimetres of rain fall for just one day. Rescue boat and helicopter dey find pipo wey flood trap. Punjab Chief Minister Mariam Nawaz don declare emergency for plenty area. She tok say government pipo dey try well well and beg residents to follow safety rules, dem still expect more rain and flash flood for di weekend. Thousands of rescue pipo don ready for standby. Pakistan wey get almost two hundred and fifty million pipo dey suffer well well for climate wahala,

For Wednesday, Trump tell reporters for White House say dem dey near di deal wey go make India open market for us. Later for interview, e still repeat say di deal dey very close. Na since April two Trump announce say twenty seven percent tariffs go enta Indian goods Even though dem first pause am reach July nine, dem later shift di deadline again go first August. Reuters tok say Indian officials dey US dis week for more toks. Last month, di team even ex ten d dia stay for Washington to push di mata well. Trump happy say US go fit get access to Indian market like dem just get wit Indonesia, e say India dey follow dat same style. India Commerce Minister Piyush Goyal tok say di toks dey move fast, but e still remind say India no dey rush enta any deal unless e favour dia national interest. At least sixty pipo don die afta fire scata one shopping centre for Quds, Iraq on Wednesday night. Officials tok say di place, wey just open five days ago, catch fire but dem don finally control am. Firefighters rescue some pipo wey dey for roof but state media still report say many pipo still dey miss. Videos show as fire dey burn through plenty floors for di Cornish hypermarket as fire crew try put am out. While Govnor Mohammed Al-Miahi call di incident tragedy and calamity and don promise say dem go take legal action against di owner of di mall, e also declare three days mourning for di area. Ambulance still dey carry injured pipo go hospital around four am local time. One doctor, Nasir Al-Quraishi, tok say e lose five family members. E explain say dem go mall go chop dinner and relax becos of light wahala for house. But suddenly, air condition explode for second floor and everywhere catch fire. And di last one for today, Tomorrowland organisers don confirm say di popular music festival for Belgium go still happun even afta fire destroy dia main stage on Wednesday evening. Plenty pipo wey don arrive south of Antwerp no go miss anytin as organisers dey work round di clock to find solution. Dem say nobody wound for di fire and experts still dey check wetin cause am. Di event go start Friday and dem go expect over four hundred thousand pipo throughout two weekends. Top artists like David Guetta, Lost Frequencies, Swedish house mafia and Charlotte the White, still dey for di lineup. Di fire begin around six pm local time and videos for social media show thick smoke wey cover everywhere. Some residents near di place even evacuate as firefighters try stop di fire make e no reach houses and bush. Tomorrowland, wey start since two thousand and five, na di biggest electronic dance music festival for di world and e dey always draw fans from all ova.